Hello, DVC nih lungnuam tein nan kut kan in tlaih hna. June ni riat tiang thawng kan theihmi ka rak chim lai. Tual chung thawng ka rak chim lai. Thantlang khua eidin dawr, lakphakti dawr, silpuan dawr ti bantuk le dawr dangdang cu Pyithawng Sung an damnak zung nih nawl a chuah ning in dawr thil an zuar le zuar lo cu Thantlang peng COVID-19 runvennak phu nih June niriat ah an zohfel. A biapi in eidin dawr le lakphakti dawr zong an zohfel i cabuai ah thlalang asilole plastic an kham le kham lo an zohfel. Cun kut ṭulnak sapiat le henjel an chiah le chiah lo ti bantuk zong an zohfel chih i dawr ngaktu paohpaoh, hmaihuh, murhuh le kuhruk, an i hruk le hruk lo zong an zohfel. Mi ṭhawngso ngandamnak zung nih COVID-19 runvennak caah a chuahmi nawl ṭha tein a zulmi lawng dawrhawnnak nawl pek an si lai tiah kan theih.
June niziat ah Hakha Motor PK zung hna nih Myanmar ram cozah nih chun he zan he motorcycle le motor i cit tikah a meivan peng ding tiah nawl a chuahtermi cu mizapi nih an zulh khawh nakhnga cawnpiaknak an tuah tiah kan theih. Hi cawnpiak chung cu June thla chung si lai i June thla a dih in cun a zul lomi paoh dantat a si cang lai tiah thawng kan theih.

Chin ramkulh Gangedah zung nih June ni riat thawk in license tuah license kum sau le driving license kum sau ti bantuk tuahpiak hram a thawk cang. COVID-19 zawtnak rai ruangah Gangedah nih mizapi ca rian a ṭuan tawnmi a rak i din. Hi kong he pehtlai in Chin ramkulh Kangen ah zunglutlai U Myo Lwin nih rian kan thawk cang kan ti ko nain mi a bu in um a herhmi driving licence thar tuah le lamzulh phung cawnpiaknak tuah tibantuk cu pehzulh in caan karlak chung kan ngol rih lai tiah a chim. Chin ramkulh Kangen ah zung nih thonghnih kum kul March ni kul thawk in mi zapi caah rianṭuan aa din. March ni kul in June ni riat karlak ah licence kum a dihmi pawl cu dantatnak in luatter an si lai. Asinain Thonghnih kum kul March ni kul hlan ah Laisan kum a dihmi pawl tu cu dantat an si lai tiah kan theih. Chin ramkulh Matupi peng caah Mahadat ah Lai mei hmuh khawhnak ding timhlamhmi zatuak zakhat a tlamtling cang. Hi Matupi peng Mahadat ah Lai hi June thla thawkka ah mei pek ding in rak timhmi a si i, June zarhkhatnak ah tlamtling tein meipek an si cang. A liamcia May nihnih thawk in electric zum rianṭuantu hna nih Matupi khua chung mei hri a hlun tuk cangmi pawl thlennak le siamremhnak zong an rak tuah dih cang. Matupi peng Mahadat-Alai hi KV sawmruk le paruk mei thazaang a ngeimi a si tiah kan theih.

Chin ramkulh Thantlang peng Takir khua ah a ummi ralzaam hna cu Chin ramkulh Social Affairs Minister Pu Pau Lun Min Thang nih thlaruk ca i za dingin tangka ciat, singza le singhnih man facang le a dangdang thilri a bawmh hna. Takir khua ah ralzaam innchungkhar sawmthum le pathum, a milu in minung za le sawmriat le pakua an um. Cun Chin ramkulh kokek hartong bawmhnak phu lutlai U Min Ting nih tikiri sianghngakchia minung sawmnga le pahnih caah hriah an kainak uniform le Chin ramkulh zaanglek zung lutlai U Tan Aung nih lintacernak thilri zong bawmhnak a pek ve hna. Minister Pu Pau Lun Min Thang nih Thonghnih hlei kua, Thonghnih kum kul tangka kum, Pyithawngsu budget in sakmi tikiri sianginn thar sakmi zong a zohfel i sianginn thar sakmi cu zatuak kul langa an lim cang tiah kan theih. Ramchung thawng ka rak chim lai. Yangon ramṭhen hmubi a phanmi Chin ramkulh Palawa peng le Rakhine ramkulh Hartong hna cu Myanmar ram Vice President Pu Henry Van Ṭhio a nupi Dr. Ina Sui Hlun hruaimi Dingdi Dream Organisation nih avoi hnihnak bawmhnak an pek hna. Hi bawmhnak pekmi cu facang le a dang eidin ding pawl an si i, tangka, Singhlei sarih lengman a si. Cu bawmhnak pekmi pawl cu Dingdi Dirim Organization lutlai hlasak thiam Pi Sung Tin Par nih June ni sarih ah a pek hna, tiah thawng kan theih. Myanmar ram June nirel zinglei suimilam pariat tiangah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung zihnih le sawmi le pathum an si. June niriat ah minung zanga le sawmruk le pathum an ngandamnak an check hna i cu chungah minung pakhat nih COVID-19 zawtnak aa chawnh. Myanmar ram COVID-19 zawtnak aa chawnhmi chungin Minung za le sawma le paruk an tam cang. Ramchung in zawtnak aa chawnhmi cu a zor chin lengmang nain Myanmar rammi ramleng ah rian a ṭuan i Myanmar ram a rak kirmi pawl sinah Covid-19 zawtnak hmuh lengmang a si. Myanmar ram ah Covid-19 zawtnak aa chawnhmi an karh nain a thimi belte nihin tiang ah minung paruk lawng an si rih an karh lo tiah thawng kan theih. Thawnghi kum kul Myanmar ram nihin tiang ah ṭektlaknak in minung sawmruk le pahnih an thi cang i minung kul le ruk nih hliamhma an tuar tiah theih a si. Ṭeng a tlak caan hi zan suimilam hleihnih in zinglei paruk tiang deuh ah a tla tiah nikhua zohthiam hna nih an chim. Hi ṭektlaknak hmun hi inn ngan pipi le bawlung kun le leikuang lawng si loin minung khuasaknak inn zongah a tlami an um hna tiah kan theih. Tukum thonghni kum kul kum ṭektlaknak ah minung lawng si loin saṭil tampi an thi. June ni ret ah Kale khuate pakhat ah ṭektlaknak in minung pakhat le caw kul le kua an thi tiah theih a si. Myanmar ram tlektlaknak ruangah kum thonghnih le kum hleikua ah minung za le sawmthum le pathum an nunnak a liam i minung sawm nga le pahnih nih hliamhma an tuar tiah BBC nih a ṭial. Thawngṭha chimthiam David Lah cu biaceihzung ah junior singka aan chuahpi ṭhan. Myanmar ram thawngṭha chimthiam David Lah cu Yankung Maw Yankung peng biaceihzung ah a voithumnak juniorate ah an chuahpi ṭhan. Tazacuaitu nih tette ah a chuahpimi video cu a hlun cangmi video a si tiin David Lah sining nih a cohlang duh lo. Myanmar ram chungah Khrihfa thawngṭhachim Rev. David Tlah le U Wei Ṭhun an sual phun kong he pehtlai in tazacuitu hna tette pakhat a simi Yankum No. Seven sang khua bawipa cu cheknak an tuah. A ra laimi June ni hleinga ah biaceih zung ah chuah ṭhan ding an si. Rev. David Tlah cu June ni thum ah a voihnihnak biaceih zung an chuahpinak ah aamah khan a sok nain an rak cohlang lo, tiah DVP nih a ṭial. Minung thong sawmruk lengah COVID-19 zawtnak an i chawnhnak Bangladesh ram ah a ummi Rohingya pawl cu Myanmar ram ah thli tein an lut. Cu a lutmi chungah COVID-19 zawtnak a ngeimi an um caah Rakhine ramkulh Mongdo peng khuami lungrethei in an um. Hi Rohingya a lutmi pawl hi ramri phungbuar in a lutmi an si. Bangladesh ram June ni riat tiangah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi Minung thong sawmruk le thong nga leng an si i minung zakua tluk an thi cang tiah kan theih. Cu chungah Rohingya ralzaam chungin minung kul le kua an i tel ve. Hi bantukin Rohingya ralzaam a thli tein an luh lengmang caah cozah nih ramri humhimnak thazaang an chap deuh awk a si tiah khuami nih an chim. Nihin tiang Rakhine ramkulh ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung pathum an si i cu chungah A thli in Rakhine ramkulh a lutmi Rohingya pakhat aa tel. Cucaah khuami nih Rohingya a dang zong an lunghrinh hna caah hi bantukin an lungretheihnak a si tiah RFA nih a ṭial. Ramleng thawng ka rak chim lai. Vawleicung pumpi ah June ni rial zan suimilam pasarih tiangah Covid-19 zawtnak aa chawnhmi minung nui sawmsarih le thong sawmrit le thong ruk le pariat an si i, a thimi minung singli le thong ruk le za le pasarih an si. Covid-19 zawtnak aa chawnhmi tambik ram cu usa a si i, minung nui kul le thong sarih le zali le sawmli le pakua an i chawnh cang i, minung singkhat le thong hleihnih le zali le sawmruk le pakua an thi cang. USA a hung changtu cu Brazil ram a si i, minung singruk le thong sawmkua le thong khat le zakua le sawmruk le pahnih nih Covid-19 zawtnak an i chawnh i minung thong sawmthum le thong sarih le zathum le hleihnih an thi cang. Zawtnak aa chawnhmi a tambik pathumnak cu Russia ram a si i minung singli le thong sawmruk le thong sarih le zaruk le sawmsarih le pathum nih zawtnak an i chawnh cang i minung thong nga le zariat le sawm nga le pakua an thi cang. India ram cu paruknak ah a um i Asia ram ah Covid-19 zawtnak aa chanhmi a tam bik ram a si i minung singhnih le thong sawmnga le thong sarih le zali le sawmriat le paruk zawtnak an i chawnh i minung thong sarih le zahnih le pasarih an thi cang. April thla chungah Covid-19 zawtnak aa chawnhmi le a thimi an kar ngainak Italy ram cu Covid-19 zawtnak aa chawnhmi a tam bik ram pasarihnak ah a um cang tiah kan theih. Covid-19 zawtnak hrik nih a thisen a ngeimi hna hi a chun a har deuh hna tiah ram sawmlileng sibawi hna nih hlathlainak an tuahmi ah an hmuh. A thisen a ngeimi hna cu zatuak sawmthum tluk in Covid-19 zawtnak hrik chun an har deuh. Italy le Spain ram Covid-19 zawtnak hrik a ngeimi minung thawk kul leng chekhlatnak an tuah hnu ah atu bantuk in result an hmuhmi a si. Hi hlathlainak ah an hmuh khawhmi cu A le AB thisen hi Covid-19 i chun an har deuh. June thla na riat tiangah vawleicung ram zarhhnih le hleithum ah COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi nui sawmsarih le thonghlei sarih le zanga le hleikua an si. A zawmi chungin zatuak pawrkleng cu an thi i a thimi minung singli le thonghnih le zariat le sawmkua le pali an si. A dam ṭhanmi minung Nui thum le singkhat le thong sawm li le thong thum le zaruk le sawmngala pasarih an si. June thla ni re tiang ah Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak a ngeimi minung zarhhnih le sawmli le pathum an si i minung paruk zawtnak hrik in an thi cang, tiah RFA nih a ṭial. DVC a zohtu le a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. A ra laimi June ni hlei khaza nak nih tong ṭhan hna lai.